O'n i'n sgwennu pan o'n i'n ysgol uwchradd o'dd ysgol Syr Thomas Jones o'dd 'na Eisteddfod yn yr ysgol ac o'n i yn yym o'n i'n trio pob cystadleuaeth fedrwn i achos oddan ni isio pwyntia i'r tŷ wrth gwrs yndoedden yn yr ysgol dyna o'dd y symbyliad yn y yn y yn y fan honno 'lly. Yym wedyn o'n mi o'n i'n sgwennu rag honno ond yn anffodus yym resh i gore fi mwy ne lai pan es i i'r brifysgol. Ma'n swnio yn groes dwi'n gwbod ond ar ôl ca'l profiad o ffordd pobl yn trafod llenyddiaeth fawr mewn Cymraeg, Ffrangeg a Saesneg. Yym, nath o dorri'n nghalon i braidd, o'n i'n teimlo, o, fedra i byth neud hyn, a rois y gore fi. Wel, weithies i am ddeg mlynedd fel ll- llyfrgellydd, a do' gen i ddim amser addo gormod, do' gen i ddim yn ddibynnol gormod gyda Roslyn Eddie sgwennu. Ond yym, Ar ôl hynny, ar ôl i ni briodi, yym, ges i bwl o fod ddim yn gweithio a cyn i'r plant gael eu geni, a nes i ddechrau efo chydig o sgwennu ar adeg honno. Ond wedyn, wrth gwrs, ddoth y, y, yr hogia, a nes i ddim byd troi iddyn nhw yn fach, achos dwi'n un o'r bobl 'ma fedra i ddim gneud dau beth ar unwaith, hynny ydi, fedrwn i'm edrych ar ôl y plant a sgwennu, fedrwn i'm bod yn Llyfrgellydd a sgwennu. Wedyn mi arhosis i wedyn nes bod y, y, y fenga 'di mynd i'r ysgol. A mae'n penderfynu wedyn, 'Wel, mae'n rhaid, rhaid mi gael gweld rwan, ydw i yn medru sgwennu ta ydw i ddim? A dyma ail ddechrau, de. Peth cyntaf i mi gyhoeddi oedd um, sgyrsiau radio, ond wedi gwneud rhan fwy anyn nhw ar gyfer merched yn bennaf, um, oedd yn cael ei gynhyrchu gan Ruth Parry. Ac um, dweud y gwir, lot o hanes y plant yn fach oedd o um, iddyn nhw lle, a mi ddaru nhw ddigwydd cydio, achos mae'n debyg Bod pobl eraill yn cael profiadau digon tebyg efo'u plant nhw 'de? Wedyn hwnnw oedd y gynta' un. Sgyrsiau, hogiau yn bennaf oedd un efo. Pan ddoth y nofel gynta' allan, Rhodd y Ferch, yym mi oedd y profiad o golli babi ar ei enedigaeth yn dod i mewn. A'n digwydd bod, Mi oedd hwnnw yn brofiad o'n i wedi gael fy hun, yym, ac o'n i isio, o'n i isio egluro mewn ffordd i bobl eraill sut oedd rhywun yn teimlo yym pan oedd hynna'n digwydd iddyn nhw. Yym, ond mi gafodd o effaith hollol, wel na, mi gafodd, oedd hynny, mi wnaeth hynny ddigwydd dwi'n meddwl, ond mi gafodd o effaith arall hefyd, achos oedd 'na amryw byd o ferched ata fi wedyn yn deud yym bod o wedi bod yn help iddyn nhw, achos oedden nhw wedi cael y profiad, A hwyrach wedi bod yn teimlo, 'O, dwi ar ben fy hun, dwi'r unig un ma' hyn 'di digwydd iddi hi. Yym, oeddan nhw'n gwybod nad oeddan nhw ddim, wrth gwrs, ond fel oeddan nhw'n teimlo, 'de. A mae'n debyg bod darllen y llyfr yna wedi helpu nhw. A o'dd hwn- o'n i ddim 'di rhagweld hynna, ond o'n i'n falch bod hynna wedi digwydd, 'de. O'dd o werth 'i sgwennu wedyn, o'n i'n meddwl.